Mhuri yeZimbabwe ndava nenews update yevideo iro radai kutrenda mumastreets esocial media ramai avo vairova mwana wavo mambama. Ndichikutambirai pano paMakuhwa TV yamuchange muchiwana manews updates ezvinhu zvikuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvoserious saka kana iri first time yako nomboro kusubscriber woturner on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates aupisa ndiwe munhu anotanga kumaona ngatidzokei munhau dzedu zvizere. Saka baba pane hurukuro kana kuti mitauro yafamba kunyanyanya mudunhu resocial media ndosaka tatora mukana unoiswe 98.4 fm midlands kuti timbonzwa kwamuri kuti zvakambofamba sei ungakwanisawo titsanangurira here kuti tizosvika pamirizhonga yatakaona pasocial media apo pairohwa mwana mambama zvii zvakanga zvamboitika right, uh, in short uh, nyaya yanga yangotangira pakuti ndakanotanga grosary allright ndatenga grosary eh, ndakauya naro mhm. ndichibva kumukoba mhm. ndandobva ndafonera mwana akati uya tore grocery inoda mopinda muta town mhm. ndichibva kumukoba 6 ndobva ndatinga ndaenda kutown paya mwana ndobva aenda sagrocery kumba akandisiya patable saka ndiri kutown vakandifonera vakati ah, ndoda mari ndoda kuwedzera chii order yangu yepamusika ndobvarira ah, ndo- ndagara ndotouya iko ndimirirei saka ndasvika kumba ndakangosvika nyingo ndinoda mari ndobva ndavapa mari yavo 20 dollars yavanga vati vashandisa ndobva ndati kanzi haina kukwana ndikabva ndati "Ah, hai ndakambokupa imwe here tein yakwana mari yako yawakashandisa pa- yawakabvisa paoda yako yemusika saka ndipo wakatanga kudi kuita noise vachiti grocery riri zvaiva zvekutogumbuka zvekutoti vakatoti grocery riri watenga nani Alright. ehe pane munhu wawatenga naye grocery Mhm. ndikati "Ah, ndogotenga nani grocery grocery ndatenga ndega ku6 kana muchida aendai ku6 munodi munobvunza saka mwana ndopakati aiwa dedi vandipa grocery vachibva ku6 Ku6. ena havana kutoburuka seizvezvi saka vakabva vabvuta foni yangu Okay. vaida kuchekawo kuti vaone kuti ndiani wawapa chii mari alright because aisada kuti dhiwa mari yakanga yakati wandei alright satime yacho iyoyo mhm. makuseni acho mhm. eh, ndatienda kubasa afternoon ipapo mhm. saka ndadaro vakabvuta foni yangu ndobva vasecha ndikati asecha izvi mawhatsapp chero kupi chero mameseji hmm. ndobva vashaiwa hmm. anything zviri related even nemagirlfriends kana nechii hmm. papasina but ivo nepfungwa dzekungoti eh, ndine girlfriend nechi ndo zvinhu zvakava pashu ah, ndofunga pane munhu wavatenga naye chi grocery eh, saka indobva tarisai ndobva vashayo vona pafoni yangu saka kubva ipapo manje ndo pakatanga chi noise vakutanga vakukandira grocery riya chi panze mm. ini ndobva ndaritora ndarisa mukati mhm. ndarisa mukati mukomana ndobva rinonga panze mhm. rakurashwarashwa panze mhm. saka ipapo manje ndo pakazoita noise vakuda kundibata ini ndakuvatora vhidhiyo ndiri mubasa alright havana kusandibata bhozi mukomana ndo pakazopinda manje akuti aiwa hatusuda noizi kuno ehe mukomana achipindira pakati mhm. zvadaro havana kukosa zvodi zvondibata mhm. ndinenge ndakudii pari zvino haisati awana information izere pamusoro pefamily iyi Asi zvikunzi mhuri iyi vagari vemuGweru, amai ava vekurova mwanakomana wavo mambama vakutarisirwa kumira pamberi pedare redzemhosva nekuda kwekuita mwana wavo physical abuse. Ndichange ndichikuzivisai news update iyi zvizere so subscribe and turn on the notification bell so that usazojambwe nenyaya iyi. Ndokumbirawo mundiudze zvamunofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi yekuGweru. Much love.